Hemmelere salam! Geliň biz bu gün şular ýaly ýer tudanaly çizkek ýasalyň. Çizkegi tanamaýan bilmeýän ýokmyka diýýän sebäbi köp konditerskiý tort köki önümler satylýan ýerlerde ýa kafeteriýalarda restoranlarda ýa bolmanda uly marketleňem süýji köke tort köki önümler satylýan ýerlerinde Hökman çizkegiň bir görnüşine gabat gelensiňiz. Her kimem iň bolmanda bir gezejig-ä bir dadyp görendir diýip pikir edýän. Bolmanda-da iýip görmäňizde-de bir çizkek diýip köp eşidilýän nemeleň biri bir. Iň bolmanda diýýän şu kinolarda, seriallarda-da aý çizkek de waý çizkek bir çizkegi bir gözümize dürtülip bir köp görýän, eşdýän zatlarymyzyň biri. Ýöne şol çizkeýgi öýde-de aňsatjak ýasap boljakdygyny, bir kyn däldigini özüňizem öýde ýasap dadyp biljekdigiňizi görkezmek isledim. Bu gezekki ýasajak çizkeýgimiz hiç hili bişirilenokdy, howka zada salnanok. Towuk çizkeýk diýip gitýär, men geçenki wideolarymyň birinde-de bişirilýän görnüşli çizkeýgim ýasap görkezipdim. Eger onam görmek isleseňiz şu wideoň aşagynda linkini goýaryn. Bu gün gybşyrjak çizkegimiz bolsa hiç hili tuhowka zada salamzok, sowuklygyna ýasalýan ýertudanaly görnüşi. Geliň onda biz ýertudanaly sowuk çizkegimizi ýasap başlalyň. Bize ilki bilen çörekli bölegi üçin üç ýüz gram ýaglyja köke, ýüz gram mesge, bir limonyňam gabygy gerek. Fiskiýa üçin hem dört ýüz elli gram sliweçnyý twarožnyý syr, ýüz segsen gram sliwka otuz prosentli, ýüz elli gram moloko, elli gram şeker, wanilin, bir çemçe limonyň suwy, iki ýüz elli gram ýer tudana, ter ýer tudana bolmaly, ýigrimi gram želatin, ýüz ýigrimi gramam želatin, ezmek üçin hem suw gerek. Ram bize üsti üçinem iki ýüz grama ter ýer tudana gerek bir paçkada taýýar žele gerek. Iki bilen işe başlamakak şu tworojny syrymyzy holodilnikden daşyna çykaryp goýmaly bir ýarym sagatrak öňünden şol ýumşaşar ýaly. A sliwkamyz bolsa tersine bir gün öňünden holodilnikde goýmaly ol gowy buz ýaly sogar ýaly. Biram želatinimizem Suw bilen ezip goýmaly, oň üstünden hem bir ýarym sagat geçer ýaly. Biziň çizkegimiziň aşagy üçin ýaglyja köke gerek. Şol ýaglyja kökäni men geçenki wideolarymyň birinde limonly çizkekde elin edip ýasap bişirip görkezipdim. Ine şular ýalyk edip ýasapdyk. Ýene-de şol resept esasynda şular ýaly edip kökejik özüňiz bişirip taýýar edip bilersiňiz öňünden. Ýa bolmasa-da taýýar köke-de satyn alyp ulanyp bilersiňiz. Kökemizi şuň ýaly agadyp, blenderde gowy edip un ýaly owradýas. Ýa blenderiňiz ýok bolsa, gapagyň üstünde-de oklaw bilen geçip şular ýaly un ýaly agadyp owradýas. Üstüne-de bir limonyň gabygyny gyrýas. Üstündenem ýumşak erän mesgämizi goşup gowja garyşdyrýas. Kökämiz misge bilen gowy öllenmeli, egerde misgäňiz azrajyk bolsa, gaty öllenmeýän bolsa üstüne birazjyk süýdem goşup bilersiňiz ýa bolmasada misgäni köpeldip bilersiňiz. Soňra şular ýaly gapdaly açylýan ýigrimi iki santimetrlik galybymyza aşagyna-da ýagly kagyz çekdirip goýýas-da, kökämizi şuň aşagyna guýýas. Indi diňe aşak tarapyny gowja edip ýaýradýas, hemme ýeri deň-deň galyňlykda bolar ýaly, hemem biraz dykyz bolar ýaly Üstünden basyşdyrýas. Üstündenem şular ýaly aşagy tekijek gönje bir stakan bor, bir çaşka bor, şoňa meňzeş bir zat alýas-da, şoň bilen gowja basyp bir presleýas kökämizi. Soňra galybymyzy galan işlerimizi edýänçäk bir ýarym sagat çemesiräk holodilnikde goýýas. Indi içine goşjak ýyrtuwdanalamyzam şular ýaly agadyp dörtburçla dörtburç edip dograşdyryp taýýar edip goýýan. Ondan buz ýaly sowuk sliwkamyzyň üstünede saharyny pudra bilen wanilini atýarsa mikserde gowja diýip bulaýar şol garyp garyp bulap gowy bir goýulyp köpelip bir gowja suduryny saklaýan şekil bolýança garýas mikserde. Ine, sliwkamy şular ýaly gowy goýulyp, köpelip, biram sudur saklaýan dereje bolandan soň, indi bulamagymyzy bes edýäs. Başga bir gapda-da tworojnyý syrymyzy, molokomyzy, şekerimizi, limonyň suwuny hemmesini goşýas-da, bir mikserde bir gowja garýas, bir bulaýas. Garyşymyz gowja garyşandan soň, bir-birini alyşandan soň, hälki çişirip goýan želatinimizem mikrowolnowkada eredýäs-de, indi buň üstüne guýýas ony. Želatin gaty gyzgyn bolmaly däl, ýöne gaty sowamalam däl, sebäbi häzir biziň zatlarymyza garyşandan soň bahym doňmaz ýaly, birazajyk ýylylygy bar wagty göni üstüne guýaýýas. Muňam gowja emaý bilen bir bahymjak garyşdyrýas, gowja bir-birine alyşar ýaly. Üstündenem ýaňky çişirip goýan sliwkamyzy goşýas. Ine bu sliwkamyzam üstünden goşýas-da, ýene-de gowja garyşdyrýas.

Hat durşda edip garamzok sebäbi ýer tudanalar ezilmesin diýip bir emaý bilen çyk garyşdyrýas ýöne hemme ýerinede ýer tudana bölejikleri deň ýaýrar ýaly gowja garýas ýöne emaý bilen garýas. Ine, çizkeýgimiziň içi taýýar boldy. Indi hälki holodilnikde goýan galybymyzy alýas-da, kökämiziň üstüne buň barjasyny guýýas. Hemme ýerine şeýdip deňzedip ýaýradyşdyrýas çizkeýgimizi. Onnoň üstüne birazajyk ýylmaşdyrýas-da, indi buny galybymyzy stoluň üstüne bir urýas, birküç gezek şeýdip bir, ine, şeýdip gatyja ursaňyz, Öz-özi hem-ä üsti ýylmanak bolar, tekizlener, hemem içinde bir boşluk zatlyk galmaz ýalak. Şeýdip, bir gapagyň üstüne, stoluň üstüne uruşdyrýas. Soňundanam taýýar çizkeýgimizi bir morozinlikde bir on minut ýalak goýýas. Şol birazajyk bir gataşar ýaly, želatin gataşdyryp, üstüniň ýertudanany örmäge bize bir maý berer ýaly. Tüne örjek ýer tudanalaymyzam ine şular ýaly alyp ýukajyk ýukajyk edip kesişdirip dograşdyryp goýdum indi. Holodilnikden morozilnikdenem çizkegimi çykardym ine görüň bulam gataşdy ine elläp görseň şeýdip gataşansoň üstüne arkaýyn zat öribermeli bolandan soň indi ýer tudanalaymyzy şuň üstüne örüp çykýas. Bir göze ýakymlyja özüňiz nähili egedeňde owadanja görerin diýseňiz şoň ýalagydyp üstüne düzüşdirip çykýas ýer tudanalaymyzy. Ine, bu nime zat taýýar boldy. Ine, hemmesini gowja edip, owadança edip örüşdirip çykdym. Indi üstüne guýjak želämizi taýýarlaýarys. Želämizem şu paçkanyň ýüzündäki ýazylyşy ýalyk üç ýüz gram gaýnag suw bilen poroşogy garýas welin, göni bize şular ýaly taýýar žele bolýar. Taýýar žele diýilýänem hiç wagtam gaýnatmak ýa bişirmek gerek däldir, ony ýöne paraşogy bir gaba guýuň-da, üstündenem gaýnag suw guýup garyşdyrsaňyz ine size taýýar žele bolýar. Indi şo želämizdenem çizkegimiziň üstüne ýer tudanalyň üstüne şeýdip bir azrajygyny guýýas bir bäş-alty çemçe. Baryny birden guýamzok, sebäbi häzir baryny birden guýsak suwuk zat-da, bula suwuk ýer tudanalaram ýeňil bolansoň ýüzüp ýerleri üýtgemez ýaly. Bir azajygyny guýýarda buny holodilnikde bir azajyk bir gataýança holodilnikde goýýar. Çizkegimi holodilnikden çykardym ine ýer tudanalamyň ýüzi doňupdyr ýüzündäki želäm ine şeýdip gozgasamam hiç hili gozgananok. Indi üstünden öňki želämiziň galanyny guýýas. Ýöne şu galanyny guýmakagam egerde gabymyzdaky želämizem o doňýança olam daşynda durup doňsa ony Birazjyk mikrowolnokada täzeden eredip bilersiňiz. Želeýäň hemmesini guýanymyzdan soň çizkeýgimizi indi holodilnikde goýmaly. Gowy çizkeýgiň özi alyşyp doňşar ýaly ony bir bäş-alty sagat ýa bolmasa-da bir gije holodilnikde goýýas indi. Sistema bir gije bolup geçdi. Görüň ine şular ýaly gowja gataşdy, doňuşdy. Indi daşynyň gabyny aýyralyň. Daşynyň gabyny aýyrmak üçin hem bir fen bilen bir bir gezejik şeý diýip bir daşyny gyzdyrsaňyz, çalarak gyzdyrsaňyzam bolýar. Göni öz-özi aňsatjak aýrylar. Ony kän gyzdyryp, kän tutubam durmaň. Ýöne bir gezejik fen bilen geçseňiz indi daşy aýrylar. Ine galymy şeý diýip bir açalyň. Ine, görüň, öz-özi demir bolansoň ol ýuwaşlyk bilen öz-özü sypyrylýandyr. Ine, biziň çizkegimiz taýýar boldy. Görüň, ynha nähili owadan, gowy çizkekleriň biri boldy. Eger-de wideom göwnüňizden turan bolsa, halan bolsaňyz, onda laýk goýmagy hemem agza bolmagy unutmaň. Sebäbi siziň laýklaryňyz esasynda, siziň agzalyklaryňyz esasynda biziň wideolarymyzam Has köp kişä görünmäge bähbit bolýar şoň üçin siz üçin hiç hili kynçylygy ýogam bolsa bize uly bähbidi uly haýry bar şoň üçin ýatdan çykarmanjyk laýk goýmagy hemem agza bolmagy unutmaň. Siz bular ýaly çizkegi hökman ýer tudanadan dälde islendik başga miwelerdenem şular ýaly agadyp owadan hem süýji edip ýasap bilersiňiz. Geliň indi bolsa çizkegimiziň içinem kesip görkezeýin nähili boldy bir göreliň. Bismillah diýip keseliň. Çizkekleri keseňizde ýitije pyçak bilen kesseňiz uwadan kesiler, uwadan görner kesigem. Ine görüň, çizkegimiz gowja doňuşypdyr, gowja aljypdyr, gaty gowy Hem owadan hem tagam süýji gowy çizkekleriň biri boldy. Çizkegi ýasaňyzda ýene bir kiçiräk maslahatlaň biri, bahym howlugyp doňýan ýerine morozilnige salmaň, sebäbi içinde biz ter miweleri ulananymyz üçin olar terligine galmagyny isleýär. Şonuň üçin morozilnige salsaňyz olar myltararda tagamyny ýitirer. Şonuň üçin holodilnikde goýup bir Bäş-alty sagatjyk sabyr etseňiz, özi gaty gowy, gaty süýji çizkekleň biri bolar. Ine, görşüňiz ýaly, içinde hasam ýer tudana bölejiklerem hem iýeňde tagamly bolýar, hemem görnüş taýam owadan görünýär. Sizem şular ýaly çizkek ýasasaňyz, şowly bolsun, noş bolsun!